ni en aye wi kodi ma dong myero in inen ni ka iyubo potoni maber, omyero inen ni en kodi eni ma ceng cang ibolo peno otocgi, peno ocengi apiyogi ni kipoo kodi in icito ibolo iwi kodini. Meno olokke koko ni kweko cam ma oto, kwango kwango pien gin bangi, gin pole gin lupit. man kineno matek mada magi pire tek ni omyero giyub pen. Yubu poto myero iyub poko con caka ene dwe ma apar aryo dwe ma acel dwe ma aryo myero man ikare dong iroco poto iyubu poto ri kuro mi kweto kodi keken. Ci inwono kot bino i tap, kot me maa acel i tap tek in iyubo kodi kodi kal ki gin timo ngo gi o time. Con ki con bene ka gibi cwayo kodi woko miconara ki kwongo ki kodi pa migo madit. Myero kodi pa migo madit aye gicwalo kwongo cwalo ne bino dako me aryo bino mon madongo me acel wa me adi ki kwanyo kit malubo ki kidi kwede ki cwalo kodi kore ki kore. Pire tek ni wi kodi omyero ka nyige otye dano madit ma tye i gang en aye kwongo gitimo poto ma mege. Man bedo woro madit ma onongo giketo wi kodi adit nyo ci abila madit en aye gikwongo pote. Ee, yubo abila pole bene giyubo en i kare me oro eni-ni. En aye abila ma gwok nyo dong tye iye lutino ki two Ki mukene ka gucito ka dwango nyo ka gucito calo i kom kare tino cito i mony cito kwene cito kwene, ka in iyubo abila o maber, latin cito raa mo pe gudo i kom dano, nongo in iyubo abila o maber, lobo bene bedo peke, kelo mom bedo malo, anyira bene nyom calo nyom ko, man nongo iyubo abila o maber, pe inongo lok man ni lagweno kulu gi langa abia obuto i kom anyaka mo peke. Guro lyel Pole pe gigure ni kare en ma i dwe ma atye ka kwanniwu-ni. Giguro nongo ceng tye ka ryeny, nongo dano tye ociko cam, ka gicako guro lyeli ma yam nongo gwok oto con. Kadi an ka ato, gwok pa kwara oto i mwaka pyeraboro, pyerabiro, pyerabicel ki pyerabic ki wiye-ni. Meno ka gurone tye, dong iguro en i kare-ni. Wele bene obino, nera obino, jami mapol timme kenyu. Cen mukene wero kom lutino anyira. Bene gitimo ene kare ineno kom jo mukene nongo jok kulu omako, jok lyel omako, ayweya omako, giketo giwero kom lutino anyira nyo giyubo jok anyodo. Me ene kare eno ni lwongo anyira kuli weng eh lwongo anyira kuli weng ka gilwongo anyira giyubo komgi kun nongo kituro ngo kun nongo kituro gango Turo gango en aye diri ma yam dong oto macon, calo gin acel okwara dong oto mwaka apar angec nyo pyeraryo angec. Achuli wadi aa eni dong opore myero gitur gango pa ladit ngedi gwok kumijine ki ngane gi. Kakeny oturo gango kilwongo calo lutic tekwaro macalo acwakki nyo ajwaka. Bino lwongo tipo pa joni oweng pa kwariri ni gin dong gibako dog kakene dong gibako dog ni an wan dong wun wutenyo gang marac do ludito wan waneno nywal pe tino mon do ocung woko anyira pe komedi ngata dong mako cingi pe nyom pe luwu keken lutino komedi tye amal ata Gwok gumore o, ngo marac gwok nyo wun odito? Jo dito cako tito lok, ka yam onongo gutenyo banya mo ma onongo myero gin gitim ci pe gutimo, gicako tito lok ka kenyo, gin giloko weng, ka guloko mogo iwe ni wun wuneno oketo anyira i kom, anyira wi weye komgi o, tino co giyub komgi o, eh, wunen ni. Wuyubo kom anyira, wunen woko anyira ma rom woko nio pe ki kite ka co, awobe ma ki dong gwok nio lulur latongo opoto i pii. Gin eni ni wan dong tin wan ogoyo laa wa, ka gin eni keken wan ongulo laa wa en, ci inongo ki ngulo laa i oboko lwedo. En laa pa tibu ma gungulo ni wudiko ki diyo ki ngo? Ki diyo i kom litino me i gang kenyo ku weng. Dyegi ma to me kwanyo kao-ni gikwanyo oteng kwene nyo gilwongo ni buk buki, gilwongo ginene ni gikwanyo wene ni gidiyo i kom lutino nio tino ka gang kenyo lweny ma kun gilamo yot kom, gilamo kec kom moni ma twok nyo tye ka timme kenyo nyo cam bene pe cek gwok pi kwayi lok mogo onongo pe giyubo jugi jugi macalo en bangi gin ene awaco ni bot lapwota gi obedo pe ngo obedo pe ding it tye kenyo mutayo otingo piny inen gangi ma it mutingo ding it ma tye matek i gangi nongo pe giyubo pel pa lutino pien komine a walega alega pel pa lutino pole ka inywalo jok inywalo ngo Polle aye ni ka pe ilubo me cikke maber, adwogi ipwote matek ding it it dano tore o. Ma polle lubogi dane bene pe tiyo. Ka ineno mo mot, polle jo munywalo ijugi jugi in pe inen gin itino jugi ni ka pe gineno iyubo komgi maber i gangi ne nongo olo twal nongo lading it mo tye nyo acel aryo ma man gin lapwod man me bolo laputa ma pe giyubo pek jugi mabeco kelo. Jo anyuto gene ni myero iwer, pien mukene jo mukene me gwoko konyo paco in a mukene iwinyo imiyo yat nywal, imiyo jami mukene mapat pat eh man eni ni yugi ma tongo yat ki dano yen eni ma ineno tye idye lum-mi weng ticgi tye, ka Lubanga omiyo ki ngati mo ma ni a in mi yat ki ngegi tong yat kit ma tye dako eni inongo kodi tongo mere yat mo manok dwe acel adi inongo alokaloka cut. Man en gin yugi mabeco ma gibedo ka gwoko paco. Ka gin maraco bene ma tye i gang mukene iromo waci o in advance ni ogwoke, nino ma kit man peko tye, two ma kit man tye obi poto i paco. Bino ma bino i kom dano mogo mukene yide ayida i kom nyako wa i kom laco tek dong owac ni okwany wang gwake ko man mano mano gwok koko gin eni ni wek oa ko gin eni mony tye ka bino tek ocayo ni tap. Ci iwaco i nge ni, Ceng ca owaco, jok pa nge ni ceng ca owaco. Man ki lworo ni kony pa jok anyolo tye en onongo pe oweko ki pwaro ki kwa gin ango ki ngwete mogo ni an komedi an atic acudi me weko kong weko mukene me caye gi pien mukene ngwete mere dong tek ywa ywa ywa i kome ni an acwaka ya tek ni dong edi lungo iryemo jok lye man en inongo kong goya ma konye pe.